Wel, mae di bod y flwyddyn anodd iawn i ni'r garddwyr, a mae di bod y frwydr cyson efo'r gwynt a'r glaw mawr a da ni di gael. Ac i fyny fan ma'r y patch, mae'r gwanwyn a'r rhad i teimlo'n fel un hir Gwlyb gwyntog siomedig. Ond ta waeth am y tywydd, be dych chi'n feddwl am y giât? Mae 'di cymryd i le'n ddel do! O ganlyniad y tywydd, dwi 'eb 'di medru plannu hanner y llysau 'swn i 'di licio ar y patch, fel dych chi'n gweld 'lly. Ond mae 'di bod yn stori hollol wahanol yn y twnnel tyfu. Dewch efo fi cael gweld! Gynna fi bob math o betha gwahanol tro 'ma. A peth cynta dwi isio ddangos i chi ydi'r ffa Ffrenig 'ma. A dwi wrth fy modd efo nhw. Dwi'm di dyfu hein bob blwyddyn oherwydd 'dach chi'm isio dim ffyn na weiran na llinin na dim byd. Dach chi'n plannu nhw lle dach chi isio nhw dyfu. A maen nhw'n llawn o ffrwythau de. Mae yna lwyth o'r ffa yma yn tyfu ar eu hudo nhw. A beth sy'n dda amdan hein hefyd ydy maen nhw'n hunan peillio. Dyn nhw'm isio dim pryfaid na gwynt na dim byd i chi cael ffrwyth. A be dwi licio fwya amdanyn nhw ydy sgynnoch chi ddim o'r hen llinins ma. ar hyd y cefn. Sa'n byd waethach pan dych chi'n tycio mewn i fowlan o ffa neis fel 'na, a dych chi'n mygu a cyfogi ar ryw hen linyn. Sa ddim traffath yna efo hein. Wel, peth arall sy 'di neud yn ofnadwy o dda tro 'ma ydi'r gor-bwmpenni a'r pwmpenni. Sbïwch maint anyn nhw! Gwanwl, fydda isio beirfa i fynd o un o hein o 'ma. Flwyddyn dwytha nes i blannu nhw mewn tybia, ond dwi'm yn meddwl bod y tybia digon mawr. Mi ges i rywfaint o ffrwytha ynnyn nhw, ond dim byd fel hyn 'de. Mae hein werth i weld. A dwi'n siwr bod 'na ambell un ynnyn nhw'n barod i hel. Wel, un peth nath ddim licio'r tywydd oer 'ma o'dd y tomatos. Dewch, 'na i ddangos i chi. Dwi 'di cael ambell i dymato 'de, ond dim gymaint a 'swn i licio. Ac y rheswm syml am hynny ydi 'dan ni 'eb 'di cael llawer o'r ha am y tomatos wrth eu bodd efo tywydd poeth a cynnes 'lly. Ma' 'na rei 'di tyfu dipyn o seis yn fama. Ma' hein digon mowr. Ac ar y ffordd 'swn i'n medru cael hein i gochi chydig bach yn gynt. Fysa roid croen banana i mewn yma hefo nhw. Am fod ma'r croen banana yn mynd i rhyddhau nwy ethylene a ma' hwnnw'n helpu cochi neu aeddfedu ffrwytha. Ew, sbiwch ar hein ta. Bydd hein am y fana'n hir. Bydden nhw ar 'y mhlât i munud. Dwi wedi cael blwyddyn go dda fo'r adar ar y cyfan, a dwi'n anelu at eu cael nhw ar eu gorau erbyn sioe Dyfednod Gwynedd. Gewch chi weld sut hwyl dwi'n gael arni adeg y Dolig. Ond mae'r coed gesio am ei thrin 'ma Ian Sturrock wedi goroesi'r tywydd mawr 'na, y gwynt a'r glaw, a maen nhw'n dechrau sefydlu hunan reit dda 'wan. Mae 'na rywfaint o dyfiant newydd yn cychwyn arnyn nhw. Ond fydd rhyw flwyddyn ddau eto cyn cael unrhyw ffrwyth ar y coed 'ma, ond fydd o werth bob eiliad o'r disgwyl.